morafe wa bakgatlha ba kgafela jaanong ba semeletse ba itirela moletangwedi ke moleta dololo lefifi jaanong ba a itirela gonne ba lemogile seo ba lapile ke go leta mmasepala ba lapile ke go leta tribal office le dintwa tsa segosi jaanong ba a itirela motse ka motsana hmm, wa ene o kae motse la sala lona le sala go sala Bona fela bontle jo bo kana, bontle-ntle jo bo kana go tswa ka fa ntle, bophepa-phepa go tsena ka mo gare, bophepa-phepa tshwaragano ya morafe wa bakgatlha ba kgafela ba ipoleletse gore ke nako ya go itirela ba lebale ka go leta ngwedi. ba letile dololo hmm. go monate jang go tiisa moko jang o le mokgatlha go te o moja boswa ba mafatshe a rekilweng ke borrago mogolo mme jaanong o tla kotula le wena o phele o je monate fa go ungwelwa mo mafatsheng a borrago mogolo ka gore ga o moeng o mo kgatlha o mo ja boswa tiro e o e bonang fa bontle bo ke gona go nna moja boswa wa lefatshe le le rekilweng ke borrago mogolo bontle jo bo dirwa ke morafe ka bo ona fa ke re morafe ke raya cpa ya communal property association ba ba phutang le go tsamaisa tsa morafe ga se nna ke constitution ya re motse o mongwe le o mongwe o tshwanetse o nne le kemedi fa ke re kemedi ke raya bone mme ba nne batlhano ka kgosana jaanong re be re bua palamente ya bakgatlha bakga fela jaanong palamente e e feletse fa go na le botlhano jo bo tswang mo motseng o mongwe le o mongwe wa bakgatlha bakga fela Mme e be e re fale ba bo ba etelwa ke kgosi jaanong morafe o wa modimo ba itirela gonne ga ba itse gore go tla eta ekeng kgosi moo tse di mmalwanyana tse di leng teng ga ba itse ba itirela e ke nngwe ya diporojeke tsa metseletsele tsa cpa morafe fa o kopane ka kutlwano le ka lerato o ntshetsa motse wa bone ko pele fa go dirilwe jaana ba ba robetseng ba robetse ka kgotso le tidimalo e senang boseo ya bona fela terata e e gagamaditswe banna ke masole ke na le tumelo ya gore e ka tsaya ditshimo di le lesome go pota kapa jaanong fa ba tlile go itumela mmogo le go fa ripoto tsheng a re feng diripoto tsa diporojeke bathong morafe o seke wa bogela e kete ga se bona beng ba lefatshe le tse di mo go lona utlwa
se se tona-tona se se re- se re beileng fa ka jone ke fencing e batho gago so go na le batho ba ne ba ememe go tla ga e sa le e simolola e be batla ba e fetsa ga ke ne mongata ga ke ne mongata-ngata mo go yona ke tlo fa letlhatla la mmara le mme re ka tau ba tswelele pele ka yone ke yone ba ba na dintlha tsa yone tse di tona Ra utlwa?
Eh, tla ke le leboge bagolo ke go leboge eh, modulasetulo Eh, ke rata go le itsise gore re ramoabi ba le sa itseng ke ene modulasetulo wa rona o montšha mo dirapeng ka jalo um o ntholela marapo ka lebaka la gore tsamaiso e ntsi ya tshimologo le bokhutlo ba se re kopaneng ka sona mo letsatsi la gompieno ga ana dintlha kgolo tsa tsone yanong ka go rialo ya go lebogela um ke tlo rata go leboga botsamaisi ba mokgatlho o bitsiwang cpa ke rata go ba leboga thata ka se ba se dirileng mo dirapeng tse tsa merokwana um re nnile le kopano le bona mo kgweding tse nne tse di fetileng mme ko bofelong ba letsatsi ra fitlhelela um kopo ya rona mo dirapeng tse tsa mo kopanong ya bofelo ga ba re tshepisane le so ra ra ra fitlhelela sengwe le bone di rile morago ga go ra simolola tiro e ya fence e ya bagolo ba rona um re simolotse go le bokete mo bolantlheng le ekete go tla nna botlhofo bara mo tsamaong ya nako ra itemogela mathata a mantsi mo go yona dipuo le eng mme ra itshoka le bona ba se phietseng ba ba di fitlheletseng ba di fitlheletse mme le bona ke itumelela gore ba bile ba nna le boitshoko go fitlheleleng e be re tla mo bokhutlong ba fetseng ke tlo rata go leboga le ba ba tona ba e leng ga re simolola be ba nna ga nke be ba le teng fa bontate france boe ke ntate o motona ona tota o setseng a ke tsore o fetile eight years mme o ne a ratile gore le ene a tsenye letsogo o bositswe ke rona fa re re ga re batle go tshwarwa ke mapodisa ka ntatoo kana mara gona ke rata um boitumelo ba nna le mo bone bo ntate mokotedi fa ke bontate ba re sa tlhang go dira le bona mo dirapeng mme ba tsere karolo borre sa le boembewe borre modimi mariri ba tsere dikarolo borre sephaitau borre rapuleng tau ke bontate ba batona ba e leng gore from day one to the last day ntse re na le bone tota tota nna le mmane rina le commitee ne le le mmaletse bontsi lebogang rona le go sena gore tota re tshwarele ke mabaka a kwa rona na re abetse go thoko re re se re itumelelang sona ke gore re batlo bona gofa go kopana ee yaanong ke itumelela boitshoko ba lona bomma le bontate ba ke le badile le basimane bontate ba ba dira ba diphiri ba ba lekaneng ba ba itshokileng tota ebile ba bangwe ga ke ba bone fa ba nna ba itshokile ba re dirile le bona malme Rrapule malome Tabu a ba itse ga ke ba bone mme gona ga se gore ga ba teng ka goka ke ka ntlha ya announcement e re che a tlhalositseng gore re re paletswe ko go itsise morafe ka nako ga ke solofele morafe o kana for this hand over ya ya ya fence e ntse e kana kana gore ke solofela gore nke be nne re fitlhang mara ga ke blame go le kalo kalo ke blame rona botsamaisi ba dirang ka se re paletseng ke go se fitlhelela mo nakong ya bofela ka go rialo ke re um mo mathateng a o tlha re kopane le lone re fitlheletse se re se fitlheletseng se ntate o ka e bona ga e le gore ntho ya go ya fitlhelela kwa o ka bona le wena gore fa re editse eh, se re se bitsang re re lifetime span investment gore um ka bokhutshwaneng ka gore a re this portion ya mabitla a re na le onale for today e na le almost 105 years ga o ka e lebelela e fetwa ke ke poleke re le mo yona mara ko morago e- ko ko morago ele e tsaya gabedi go tlo fitlhatsa mo e leng gore the coming generation e rona re tlabe re seyo tlabe sentse ba dirisa dirapatse ka jalo re kgonne go di sireletsa ka ntlha ya um kutlwisisano ya rona le mokgatlho o re bitsang re ke c p a um eh, mme sofi ke a leleboga ntate tshepiso ke a leleboga um eh, ga ke itse ke itumetse ga ke itse o sa itumelang ene ke mang tota tota se ke sa se itumeleleng ke gore ga ke kgotsofale tlhologelo mara gona ke itumetse ke itumetse ka se le re le re thusitseng ka sone Eh, ga ke tse fo ke sa kgonang teng fo ke sa fitlhelelang teng ka puo mane rena o tla nthusa okay mo boketeng bo re bo gofileng mo batho ba nne ba dira kapo ba na ba ja ka gore ba- gape le e fofa ka moswana so ne re ete re kopa di-donation mo dikgwebopotlaneng tse re nang le tsona ka kwana um bao ba re thusitseng ka di-donation tsa dijo manne re ne na le bona mme gona ke tlhalositse ka re ba dikgwebe potlana ga ba ka ba nna le manganga ba feletse se re se dirang le bone ba ntsha ba ba ba ba kgona go ntsha letsogo ba thuse ga nne ke gore a ke re mabitla a na le 105 years today a simologile ka 1928 if ga le itse ba ba gore a simologe mabitla a ke ga nne e le gore motseno o se kalo mantluna a badiwa bontsi ba batho ba nna ba tlile ka kwano bana ba tlile ka go tlo fodisa mme ba iponela legae ka kwano mme ba tlhaga go dikgorong or ko dikutleng tsa me tse mengwe then therefore bana ba re ga ba tlhagelela ke bothata ba bolokela mo masakeng re na le mabitla a mantsi mo dijarateng gore a re mo di-oplus mo masakeng mo dijarateng go a etsagala gore go tlhokofala mo nakong ya maloba le go pole bakgata le ne le ra apartheid thata le re batho ke matebele go ne go na le ntate o mongwe o tlile fa ka ka nyalo ya ya feta ya fetoga ngwetse ya ya, ya bakgatla ka kwana e le letebele ntate o mokgwanyana e le mokgwanyana a rona o na le le le le o- ba- bas- ba- bomme ba batona bonkoko wa rona ba ba tshotseng ka kwano ene letebele lo la rona le go be go etsagala gore go robala lona jaanong go iwa ko kgosing ko kgotlakgolo ko ko moduleng ka gore ntate o ne e le swara sa ntate o monna a bitswa ba re ke tumpane letsatsi jaanong ga go robala ene a ba ya ko kgosing ko a botsa gore jaanong swara ko lo robetse kwa ke bereke yang ka ene ka gore nna baka ke ba bolokela gona ko moduleng koo e be go tse no monna wena tumpane lebelela fo ka mmanteng mme fa o mmeileng teng o bo itse ga e le tshimologo ya mabitla a merekwala ka re motsoko o ra o bona o o a gola ke ge e tle mabitla a simolola ee yaka o bona re lekana re godisitse ko ona mabitla a bonko kwa rona le bontatemogolo a rona ba ka fa bo malome sepai a ka ganne tota ba semaletse bana ba dira na ba sa dire go itumedisa o mongwe o o nna alofa mo tirong e ka gore tota re re re itsisitse morafe o tlhwame re kwana gore re tlo simolola go dira eng leng go nna le ba ba bonang ekete ke motshameko ebile ba sa itumelele se se diriwang mme gwa nna le ba ba bonang go le botlhokwa gore ba dire yana ka gore ba ke batsadi ba bone ke ka mo o rileng mo letsatsi la bofelo ga re feleletsa ke be ke ba raya kere go bontsha gore batho ba le ba itumetse ba re ba dirang ba ba sa kgoneng go ipuelelang ke ba kgonang ke ba iketseditse yone jaanong go bontsha gore ba itumetse ke a le tshepisa ke freita ga ka jeko mara kare before weekend e fela pula e tlabe e nele ge e le gore ke a- ke a ke a laketsa letlatla ko nna le ntlhare ga yana banna ba le teng ba e bone e nele ke pula ya bofelo e re e boneng e na ka kwalo go bontsha gore batho ba le ba ntse ba na le rona ba re lebeletse ba re utlwa ebile ba itumeletse se re se etsang ka jalo ka bokhutshwane ke rata gore ke re um mane rina e re ke re ke go latlhelela ka ka ya thata a re e kgaoka ke a leboga
dumelang bagolo Mm, le nna ke tlo leboga jaaka re botse cpa e re donatetseng rata yane gone re sena yone re sa bolo go e tlhoka dingwaga re letsa ma re tlhoka malome molemi ra go leboga gore ge nne gongwe e se ka wena o se mo cpa ka kwane bo merobane le mane leta maybe ke re sa fitlhelela se re se fitlheletse ba kgone go tlisa bo mane sofi ka kwano ba tla ba tlo re bolelela gore mo thirty two village sekgatlha ba na le donation e ba e eta ba e dirang mo mabitleng ba tla fo rona ba re kopa gore rona re batla eng rona re tla tlhoka eng mo rona re ba bontsha gore rona sengwe le sengwe re na le sone se re senang sone ke terata ba re utlwa sentle ba tla ga tliwa ba tliwa di-measurement tsa terata yotlhe mme terata ya peletsa e tlile e tlile e le ka di 27 august ke gorogetse kwa go re rammala ene o ntse a bua ka gona ya e ne e le kgona phoulo tse 70 2,2 meter case stand 2,2 meter di le 234 ke bua ka

ka nako e ga re di baya kwa bo tate rammala go ne go le thata tsatsi la teng ba gaetsong mare re re di amogetse re na le ntate wa lekgotlha re kgosana o ne a le teng ka lemoga gore dilo tse le ka mokgonne di le dintsi ka teng ebile di re tshosa gore malome o bona kong ba tla mo tlebelela go tlong e be re re How about re nne three days, four days ka gore le gone ntse re le boleletse gore rata e tla mme ga e tla re bo e be e nna gore ka di four ka di three tsa September ke ga re simolola go tlo bereka terata re rile re tlo bitsa segoagoe sa re fe ra feila go bitsa segoagoe ka day one ka day two ra se bitsa segoago Gongwe re solofetse gore batho ba tla athologela. Ka day one ne re le twenty bagolo, ne re le twenty ba botlhe re include-a le bomme. Bontate ne ba le ne ba le twelve ka nako e, rona re le eight to make twenty. Ra bitsa Segowa gore re re gongwe batho ga ba tlhaloganye, tle tle gongwe ba tlhaloganye, Segowa gowe sa gowa. Batho ga ba feleletsa ba tlile bagolo. ga ke itse gore batho na ba sa itumelela terata ya ore ne go etsagala eng mare ra itshoka bagolo ra itshoka le yona terata gore re kgone go e tsenya ne go na le gore ne go jewa ko diphiri jaaka ntate thapelo mokotisa buile gore ne re apadise bagolo mare ga e tshwenye ba jeng yaanong ke tlo le fa di-donation tse ne re di kopa mo bathong ka gore tšhelete e ne e re ganetsa go fa re go berekile seven weeks tšhelete e ne re na le yone e feditse e fela ya ra feletsa re kopa di-donation donation bagolo batho ba nne ba bereka fo trateng fana ke bontate ba mo gae ba ba sa berekeng na ba peipa ke batho ba ba peipang so na ba sena letseno ne re tsere re ba tsere gore ba tlo bereka fana go na le gore nke ba ile dipitšopong tsa bona ba ipatlela metsoko ra tlo ba fane so ne re ba rakela motsoko every day re tswa ko kgona shopo re ile kopa donation ba feta ba re fa di-twenty tse pedi tsa motsoko ra ya kwa lodge ko shopong ya e fanta teng molemane a re fa cabbage tse pedi ra kopa donation ko ntate thabiso kgosi o re tlile kgetse tse pedi tse ditong tsa spinach three bag of potato two box of tomatoes two half of onion two liter ya fish oil le cabbage tse eight mme nora mokwape a re donatela ka fish oil re molemane mariri o re donatetse ka two comma five sugar two bread one liter of milk plus seventy rand ba go lone re ba fa tee phake ge re nine o'clock o na ba nwa tee before bo ja ka twelve and then mane leta letsatsi a re fa di-beans pakete tse pedi tse ne di wetha one hundred and twenty rand me re na tau o buang o

o re file red meat four bread one liter of milk le 320 rand mmenkeleta o re file dikgong a re fa le pakete ya dintshu ke shesha a boa go mme candice mfikwe ntese la utlwa re re tsamaile ya magolo ke gonne re tsamaya ko teng kana re kopa donation ten cabbage bag of potato bag of onion 12,5 times 2 ya bopi ko corner shopo ya kwa red ben phefo ke kwadile tshweu ka gore tshweu ke ene o ne a re kopela donation mo teng ke kwadile tshweu fa mo donationeng ke 2,5 kg ya sukiri

400 rand and cold drink ke gore ne re eta re ko re utlwa rasha eta a bona ka mokgone go bereka ga ka te a rekela a re fa 400 rand reka cold drink 5 case ya di beer le no ila ke re bagolo ba ba ba ne tsele tla ke re like 12 ya di drinks le di ice tsa teng ka go ba mmeso a na a bile a re kera re le fale go jewa o mmolelela a bile a makalela gore a o le batho ba go ba peipa ka mo fa lebaka la gore ee a o se ba peipa mme ga ke ra seka ra ba fa motsoko bo tsamaya batho ba terata ya rona e ka sepe a nkutlwa sentle mme sofi a feleletsa a file re mariri madi a kana ka four hundred ranta rre maribe a e tlatsa a rekela malamgodu and then a ne ke boela mo ditšheleteng tse ne reta re di kry-a mo diring tsa bomerokwaneng re motsomi tao o re ntsheditse hundred rand o bakeng bonnetswe a re fa ninety rand boikimaboa a re fa hundred rand ngwage tau a re fa hundred rand kgotso tau a re fa hundred rand lesampilane hundred rand koketso letshwiti hundred rand duku pilane hundred rand bili molefe hundred rand diagelo tshite five hundred rand nono themba hundred rand kagiso molefe hundred rand diphopho molefe hundred rand Beauty mo lefe hundred rand maki kgosi eighty rand ke tsona tse ne re bereka ka tsona bagolo tse di donation ge re di kopa ke ge ne e le gore letlole la rona la diphiri le fedile ne re e ja bagolo ne re e ja le lona la bona seven weeks tšhelete ne le na le yona ne e ka se ka re kgona jaanong ka jeko ga re na le sente re kopa di-donation mo ba diphiri ga rena tšhelete re rekile motlhaba fale motlhaba o ka fa ole o re wetsile madi a kana ka two thousand eight hundred ke raya mo letlolele la rona la diphiri computer le dijo ne le na le bokae lona o serina treasura e teng ke yone ke go ga ke pressure le crashera o re file gabedi go raya gore ke eight hundred rand ee ke yona kgang e ke nang le yona bagolo o itse re itumetsang bathong ka terata e re nang le yona ke lebogile bagolo

so bagaetso bana ba bannyane ba makawana ao le bomme ba le bagaetso kete ka moso ba bangwe ba ka tshwana le bone bagaetso ra ga ba lebogala ke bagaetso mm. go na le mme o mongwe fale ba ke mautse autse lebogang ko teng mm. seven weeks yotlhe ga itse a tshware sepe sa kwagwe go ne go berekisiwa ntlo yagwe go simolola ko gating go apeelwa kwa iwa everything ka teng ngwana ola modimo a itshokile la bjo bagae mm, re mo leboga thata motho thata thata thata ko rena ke te mosadimogolo a bogologolo ko re a itshoketse ne re fetogile bana ba gago ra mo leboga ba gaetse le ka moka go na le sesengwe ke ditse gore ke na le bomme ba moto la ke ba gaetse aupa aupa nako e mona a kgona go tlhoka itsile go ya diabeng ka gonne ke motshosetse ke morago ge ka ba ke a short aupa sentse a itse gore tlo ikarabela ka gore di mo ntlong a ke re ba gaetse aupa re a go leboga monna fa lo berekile a ka monna mogolo a lapa

ba ba leng teng ba ne ba bereka pente e le bomme le bontate ge re ka re ba emelele re a ba feta rona ba re leng ba utlwe bagaetsa ne ke kopa gore le- le ba bona ba ba leng teng fela ba bantsi ga ba yoga ka bona re ga ba ya re batla re ba- bagaetsho ba lona ba ne le bereka bense ba le lenteng fa ra ra- ra le kopa a nke le emelele ga le disekone go na le batho ba bangwe ditshwana tse ne di tsaya bona ka gae le mo motseng mo bateng go ka nna tiro efe kapa efe ya diphiri ya matsoga ga ba tshotse mare ke na le problem ya gore mo mo meeting ga bana la bona banna ba ka le bolelela ka maina a batho ba ne ba sa lofe mara mo meeting ga bana

um ke ene o ke dirang le ene fa morago le mme leta letsatsi go na le ngwana mo monyane ga yo mme le ene ke mme tota e se ka re ka motsa go tle letlhophiwe bagaetsi mo tiro ya mofuta morafe la ikgogela morago o monnyane thata ngwana ke tinka ba na le ke la tla la bona gore o thulane tse di thata go ntle ga le ene la utlwe bagaetsi so e se ka re go tlhophiwa ke batho go na le tse ba go tlhopha mo mosebetsing ka maikelo a go go rata le go bona ditiro tsa lona go na le batho ba go phusetsang mosebetsing gore ba docha bona re seke ba ba tsena mmereko so mara nna se se ke se ithutileng mo motho o le mo mmereko wa morate motho wa mofuto o ka mo simolola sempale monyana e nna motho setšhabeng tota o ithuta tse di thata le tse di monate le tse di botlhale ba nna botlhale batho ba mokgweng so yaanong ba gaetso mpedi ge le mmona le riana ga le mmona a riana ga gona tsheko e epe iseng ya lebagane le yone mo makgotleng a bogale mo bofelong ke ge yaanong ba a ke re ke tlhola ke le raya ke re o buang ka go tshwarisa ka nna a tshwarisa setseng pedi a tshwarisitse makgetsa a mararo a mane tla re o ditse o le ko teng o dula ko mo fatshe botšhi ya nna ko teng a o itse ke ira go leboga ga ga o utlwa go tse motho o tshwere wa tlogela le go- le- o tlogela pitsa ko lesong la bona le na le bomme ba- ba ba leng gore ba gaetse ga a le raya re dira selo wa se dira so ka ka mantsang ba gaetse um mme wa modimo re nka le fa history ya ya ya ya ge tsele ke kopana le ene mo tirong ya sepele ba bantsi le ka re ba tsa tsele di diragala go le ano di ntse di diragala fela yana so yana ba gae ra ba leboga ka go itshokeng ga bona le rona re nne re ntse example ya metse e mengwe e ntse e direlwa e o simolotsweng ka yone e e leng gore ge re supa supa re se ke ntho e re itileng ke morane re e supa re ka ntlha bona re ne re itse fela gore ge re bona di-service mo motseng wa rona ke ge di tla ka mmasepala

le mmakatsa ge le kharaditswa ke batho ba metseng le itse ko le setlang re bagae re kgaosana ko le setlheng a leboga morafe a ba a bua mo gare ga metso e kana kana a ba bua ka jarta gore ga isa bo dijarte e sone a kae a bolelela batho ba sa itseng mara lona banga yona le gogelagogela moraba la bona re le opeletsa le mosukile motswang foteng kwa o kgalema bana ba gagwe gore ba tshwane le lona lona fela rae a go ya thapelo mane a ke re bage so a re phise bothapelo nna re ko molong o tla bone sentle go le tseya ka motsitsa se ile banna ba eso se tse re tla motha nickname ya ka ka re ngwana wa modimo a gona se se shotang se e leng gore sa dirwa ka fa ba a sa nnete ba ke bagae

a gore motho o ne a tsamaya ka koloi o diretsa e sa bereka mme ke a kgola bo rre ba abedi ba bagae la utlwe bagae ba botlhe ba netse letla mmereko le bakoo a ke re bagae jaanong ba botlhe ba ne ba tsentse letsogo bagae tshore ga le leboga motho ga se tšhelete o itse gore batho bangwe ba tla le go tsoile go tshonagana motho mo botshelong ga se tšhelete o ka bona motho ikantse kgang ya gore tšhelete ke motho

banna bagolo ba re ga ba utlwa gore tulo e tona e kana kana e teng ba sa re fatshe mo tire ba ba ba le boga ba le lona ba botlhe ra le leboga bomme bomme bomme ba ba ba ba nkgata na go ngida ka tla fa ka tsela ba feta go na go ba ka ka tla ba ga ke ra bona ya no

maaka mara a sena ditsela dilo tseo ke kopang le di ithuteng ke swantaga ka jeno le tele maaka wa dikolo ene motho o o nang le maaka o palwa mara a tshotsa ke batho ba bantsi mo mas- mo mabitleng ba bangwe ba bolailwe ba bolaelwa maaka ba sule ba se- ba semolao ka ntlha ya maaka di duela gore re re- re hayana ga re amogelwe ko ko- ko kgatleng ya fela a ke tla itse gore teng o go batla go bua ko teng wa mo ba rona ga re a dumelelwa gore re bue ko teng ko motsweding fm ga re a dumelelwa gore re bue ko teng ra ikopanna le mosamarao molemo a se tshwane le ba ba be- ba ba boleletsweng gore ba seke ba re amogela a mme ke tsona ba wae ba bangwe ba letlelelwa gore ba beye dikgang mo- mo- mo tafoleng rona re le morafe cpa ke morafe la ke ba lo- le- le- le ba ja boswa that is why sente nngwe le nngwe e re e dirang re rata gore le lona le kgono e shera ene re dira yalo ko mabitleng a ke re batho ba ke bona ba rekileng mafatshe ke tlo le ruta cpa cpa ke lona ba ko le ga nka tswa mo setirong o tla se ka sala ka mae a ke le kwetse go na le motho o rekang stand go na le motho o rekang lefatshe batho bao ga ba tshwane la utlwa. o rekile lefatshe wa kgale ka go tlase ga baba baba tshana rekwa e be go tla ba batlanyalo ba reka stand motho a tlo tloang kofe o rekile la e tlhaloganya motho o rekile lefatshe o kolotiwa eng title deed a se party so party ke dilo tsa gore o reka membership yake mare cpa ke dithoto tsa motlhakanelwa ke gore soso ke title deed tongwe ja boswa go party ke di-right tsa gago tsa boswa ba batho ba le ba bo 18 something and a go no o fetang mme mongwe for language a go na gore o kgosi a go na gore o sofi a go na gore o president ya re leba ja boso a ntlhaloganye re tse re nako e ntse go tlo le ruta kgang eo go ganiwa gore re tlo le ruta kgang eo ga go bonolo ba gae le ene o re mo lwela e leng dikgosi tso tsotlhe tse di mo kgatlheng ga gona ope o dumelang o dumelelana le gore letse tse di raeletsang ke tsone re bereka bokete mare go na le so se teng kofa le go rata maemo re kgaogantswe ke tsone dilo tse pedi tse motho o tshware dipilo o mo o tla ka ranta o tlang ka ranta o dira go phala o dipilo a ba tlhabia ke kgala wa dipinare tlogelang batho bao ba diranta ba a senya ke bua nnete a ke re go afale ke mmedi o gaswa kgatleng yotlhe gore o ka re nna ga ke fetse o tswa mo dibese la gaetsho o founelwa ke sheri Pintharo go ka o se ga te ke tlo go se. Ke phela bo ke te la u. Wa no u tla fela re tshwere meeting yana. Ha itse di a ntate nyala la ba bitsa 3 ya ra ra re tle fa. Re tlo ka. O tla fta re ke mo biditswe ke mang. Ga te ke community. No la ka ke so. No ga se so fi le mo koletse le kwa. A ba re mo neng o tšele 94 la you rea e ka re ke tshwere 94 million e belele badile a ne go ka nna le mekhukhu mo nakong e ba ga e tshong go tsetso ka botlhale o tsetso ka gona e and-e go sa rate dilo tsa lefatshe go dira why o sa dira o di tlogele a di kakwa jaanong le itse gore mo lefatsheng go na le baeteledipele ba ba botlhale foo bona go na le baeteledipele ba ba botlhale foo moraa ke bona ba ba tseletsweng bo leadership ba